no no no no no hayi mi nga zi mi tlherisa swakudya mani heyi ni vhakachele n'we he mani humani na swo swakudya sweswe mani a ku swakudya swa koho u lo xava na swakudya swa koho u ta swi kuma kwihi loko u vhakachela mi ya fambe ya tshama na a yi fambi

kasi mara e, e, e buti loyi i mani mara yo loyi ni byele vito ra wehe mani we mani u ngo taku ni jamukela mpundru lowo tano e bava swa ku ni mani mo ni vutisa kumbe mo ni byela na he mfo ni ri u mani vito ra wena me vito ra me a hi mina yena mani a hi me mani me vito ra mehe he ja ni ri u mani u mani bava hawa a ni mani me tanihileswi ni mi hlamuselaka ende mani yoyo mi vulavulaka ye mani u n'wi tivi u tele ku tani ringa lani kasi hi we mani e-e a hi mina yena mani munhu yoyo mi vulavulaka ye a ni yena me he mfumo kasi mina na wena hi ta tirhisana njhani no e-e no me a ni tangi ku tirheni na n'wina a ni tirhisani na n'wina me ni tise hi swa mhela

Nkoka ku nga na nkonzo musi. Xikwembu xa Israyele, u Xikwembu xa Israyele, vito ra hakwe. U nga tela ku ta ni borha la mutini wa mehe, a ne? e-e me a ni tangi hi nyimpi me ni te hi timhaka leti ni nga tisa hi toho laha swi lava mi nyika nkarhi ni mi hlamusela kahle ya vulavula njhani hi ku ni vito ra wehe a wu lava ku ta ni byela leswaku we mani um me vito ra me a hi mina yena mani a swo ni bayizisa loko mu ku hi me mani mara mani a ni yena me vito ra me hi me mamvangu tana na tona jaha hi titwa tana na tona um me mhaka leyi nga ni tisa laniwani i i ni tise hi ni tise hi he jaha u tise hi yini laha nga ri a wu tivi timhaka ta wena u sungula ni ku tinwetela nhloko kasi u tise hi yini lani he jaha o oh, mi ri ni tise hi yini ha me ni tise hi milenge laha ni famba hi milenge ha ku na lexi xi nga ni tise milenge ntsena he ja lani hi le ka khomanda la u vutisa va, va, va mavhoko wa swi twa lani u ta huma u nga ha voni la Oh, ni swi twile mani va vula va ku ku na commander commander kasi commander wa koho va vula n'we he chief sas u ni vitana chief futhi run u ta ku nga na nkondzo ndhawu leyi na a swilo swi ta beda yo nkarhi i nkarhi kasi swi swi n'wi lavutlhela u ta hi siku ra badi ne e vulavula na me yo he wona mfane he ja he he ja hawu na tshemba na we ho hlamala ku ri wayi u kumeka u ni vona hi ndlela leyi hi ku na ku tsundzuka ku ri we hi we loyi a nga tshama u te enkarhi luwa ene hi n'wehe va four mi nga endla sweswe leswi Se ni ta hlamarisa hi yini na? Kasi no ka ni nga n'wi tivi munhu. A swi va mi endla njhani vanhu va kona? Na ku tsutsumisa hi yini ku na ku vona nkarhi wo tsutsuma, u tsutsumisa hi yini, u tsutsumisa hi mani? Ni tsutsumisa hi mani mani a ni a ni tsutsumisi hi mani mehe ni a ni tsutsumisi hi mani mehe ni tsutsumisa hi swa mehe. Mara info wena ngi nhloko leyi a wa yi verengi leyi mara info mara u njha a wu za u cincana sweswi. wehe mamamambangu phela wena ku tiva ni ni ri na ku tsundzuka ni sweswi enhloko leya wenge a yi verengi mara info kasi mara ho yina nhloko ya me a yi verengi kambe a mi tshame mi yi vona kwini nhloko ya ku verenga hi ku ku verenga mavoko na wa wu hlometela Oh, a ni to ku kambela ku ku ku ni service na. ya ya ya ya ya service yi koho service yi koho a va kona van'waninyana lava lava ku tiyi nkonzweni na vona

Kasi mani loyi no fana na yena hi ku hinkwako laha ni fambaka kona munhu ni byela hi mani va ni tsutsumisa hi mani kasi no fana na mani mina um kasi hemfo eh, ni ri kasi hi faneke hi vulavula njhani ni ri u tsutsumisa hi yini ke ni byele ku tsutsumisa hi yini wo wo caciwa phela na me ni fanele ni swi tiva swa endleka na me swi lava ni tsutsuma sweswi u tsutsumisa yini kasi o oh, sorry mala a ni nga mi twisisi xivutiso xa n'we kasi mi ri ni tsutsumisa hi yini a ni ku mi ri ni me ni tsutsumisa hi mani ene mani loyi a ni n'wi tivi okay lexi ni tsutsumisaka i ku e ni huma le ka misa lowa commando e misa lowa i ni bile kahle kahle misa lowa i ni be ngopfu namuntlha mani heyi u tsutsumisa hi commander commander yo luya ni va nga ni byela swa kahle hi ku tsutsumisa loko swi te yini u endle yini na wehe ku na mehe phela i ku na swin'wana a nga ni fambisanga kahle miyisa luya mani i ku tsutsumisa i ri swilo yini a miyisa loyi a nga kahle luwa commander a nga kahle to thala a nga kahle ni na n'wi vhakachela le ka yehe wo fika ni hoxahoxa hi magrade swi kotekote swa yehe miyisa luya kahle kahle ni onhele siku namuntlha hikuva n'wi vhakachela ntsena hayi ha swi nge endleki service yi ta va kula swo boha

why ndzi nga ta haleno se mfundhisi fikile ni vanhu lava wa ta kwele mambango a hi fambe ya hlengela misa loya khomani hi ku kahlekahle khale loko ni karhi ni hleketa ni swi na swi le ku n'wi ba misa luya wa vona ni lava ku ri mina we a hi fambe hi ya hlengela misa loyi a hi n'wi ba phela ni sungula ni twa vanhu va ku iye i bukutele vanhu swa ku i bukutele vanhu misa loyi wa swi kosa ku se yi onhele tiko la sango ma se manje i bukutele vanhu a hi fambe hi ya hlengele misa loyi u yi vona njhani ha kwalani mana n'we kwalani hayi yaleyo yi right yaleyo a hi fambeni mi ya ma n'wi hlengela misa loyi hawa ni ya ni ya n'wi hlengela kasi ni ya lwa na yena ni ri one uwe phela loko u vula u ri me ni ya na n'wi hlengela leswi vulaka swa ku wehe a wu yi ku lweni wena kasi ni ya lwa na yena ni ri one a hi suke a hi suke hi va hi twanane kahle laha ku ri mena we hi ya lwa na ye hi ri vambirhi then mena we hi famba leya hi ya lwa na ye misa luya ya ni vula so ku loko mi karhi n'we mi lwa na ye misa luya na me ni ta va ni karhi ni ri kule laha ni langutisa ku ku humelela yini dava u to va langutisa u nge vi wu lwa we kasi hemfo u la ni ka chumelela n'we so he hemfo famula vanhu van'wana laha mi te ni ta ku ri ku mi chumelela kahle Kasi mfundhisi wa kereke leyi hi wini? Hi mfungho wa Libelipong mowa swi twa. Loko ni nga languteki swa lomfundhisi wa laha. He majaha mi suka mi ri kwini? Ha hi suka hi ri kokwana. U ve tshama u ni vona mehe.

Kweli mi se Mm. a ni n'wi chava mi mi se lwa a na mi tani mi ta swi vona kumbe na ba vhele phela loko ni fika lani Eh. loko ni fika la a ni ku xinzi loko ni Ah. fika lani hayi na wita yi ku swi vone emisa loyi khale hi nkarhi ni swi twa hi yena a swi kahle ku hatla u ni byela sweswi Ha- haleluya hi n'wini loko ni ku haleluya ni vula hinkwenu na wa nhloko leyikulu kwala ni ri haleluya u nga ni vuki mani ndi hlawehe mani a ni endlaka xihoxo ni halleluya halleluya vula ku nga na famba ni vuka mani halleluya ka loku nga na halleluya um sweswi ya ka rito ra xikwembu kumbe ku na un'wana a nga ni xivutiso la ka n'wena hi mani ya ni xivutiso se va ya kwini mfundhisi u nga ni toloveli ku kwalano swi ti ni ta ku ba hi tikombo hlanya me loko a ni nga tikombisa ni mfundhisi kumbe mo ka mi nga tshembi he munghani vutisa swivutiso sweswi nakambe eyi laha nge endle xoho swi ku hetile Wa- wa vulavula kwalani he wo khuluma ni ta ku kandziya loko nga ni tivi kahle mina nzoyi a hi swivula hi pulana um emisa loyi i loko se hi fika laha se hi fika hi swi endlise ku yini u lave ze hi n'wi hlwetahlweta eh, loko a za a huma ndlwini vhele hi Yeah. fa- mi n'wi sungula mi n'wi nghenela a biwa na mi ni ta va ni karhi ni Yeah. ni- mi mi ta ni vona vhele Mm. eyi na ni kwate ngopfu namuntlha ku ri ni kwate mhaka yin'wani eyi a Mm. nga ka a nga ni endli wa ta ku leswi. ne ta huma laha ndlwini ne ne ta huma endlwini yemisa loyi ne Mm. i ta vona ku ri mi ta endla yini i ta vona kahle kahle futhi a yi nga vula- hi nga vulavuli hi swona ku ri i ta swi vona u ye ku swi voneni a ni ku xisi i ye ku swi voneni namuntlha ne ku ta va na xitori xin'wana lexikulu hi mhaka leswi ni nga ta swi endla le ka misa luya

Hewa loko a ni tena ya u ta yi wona bibele a koho mani se ta soda njhani i bibele yi nga ri kona kokwala he a ku lona na bibele la milomo mara mara heyi ni nkarhi se wanibo faneke yi hatla yi chaya mani eh, lo bibele wo kwalani hi jaha eh, i nga ku nga se mi ta ni yendlisa swin'wana um eh, ni hlayeli buku la ya jokojoko 27 minus 10 and divide by 20 Eish, mla- mlawuli swa ka bibele a mi yi tiyi mora n'wina ende lo a yena mfundhisi wa ndhawu leyi ta ze u mi raha phela he jele swi nga ho vulavula weke u ri yini

hayi no no commander e, e, ex me a ni futhi ni helekete ye nkulukumba loyi a ni tangi hi nyimpi ni helekete vule mfo ku hi tele yini laha vule mfo ni vula yini kasi mina ni tshane yini loko a ta yana i tela ku tata endleni kasi e we kahle kahle we e commander a ku byele kahle ku kahle kahle hi tele yini kokwani wa swi tiva ye a mina wena ndoda hi twane kahle loko a ta yana hi twane yini hi twane yini man'utwa e commander ku ri se endla yini mani a wena u karhi i ba ti push up Ah, ye commander a ni a ni a ni a ni ku byeli a ni ku byeli vunwe com- mara hinkwa why why mara u ni hembela emahlweni ka commander so wo tata njikela kwala he vandrwe mi mi tele yini laha ka vanhu ah ye commander matasa ku yini ne me a a ni mixisa ni ze ni vulavula hi ku ni ta ba commander me mara a ni yi twane kahle Eh, loko mara ha eh, ta ku vule mina ku vule mina mi te hi tala mi ta ku be e commander e misa loyi kahle kahle swi la a ku byela ntiyiso ku kahle kahle yi vulavula yini me ni ze ni vulavula hi ku ni ta ba

Ava mfundhisi wa ntiyiso swi tivise ku yini? Pheta tshika. Can I prophesy? Endo leyi na rivanti musa hi swona? A hi swona mfundhisi, a hi swona, yi na ni mafasitere. Ya sweswi se ni lava ku khongelela sweswi, se ni lava ku khongelela, se ni lava ku khongelela sweswi. Loko ni ku khongelela, wo khongelela hi mehe wa swi twa.

vanhu re vulavula ni mhaka ya ku twala mi ri mi ta ku beni kambe mi tshame ni bela ti-push up n'we mi tshame ta mi ni jimela byela dama ntiyiso we ku ri kahlekahle u hotele yini kokwana mi ni nkarhi wa ku huwa n'wene ene hi karhi ni n'wi byela hi khomana ni karhi ni n'wi byela ku ri kahlekahle byela miyisa loyi ntiyiso misisi leya we yi ta suka jaha wa se ta ku kapelela sweswi a ni zangi ni twana na wena nchumu

Run. Kidra went to me Musa son. Mina, mina chairman. Unini. Ai mina yena ni ku mi tiva ni mi tiva. Swa swa la ka mi ya titekinyela kahle swa mi no hlanya me. He ni ri wona ntsuma ni pfumela mani. hawa ni n'wi tiva hi mina hi mina ni n'wi tivi u kanete njhani a hewa suka u famba suka u famba ma suka u famba suka u famba bana na woko mani e buti wa nhloko leyikulu kwale nga kibolo tana haleni mani a wa nhloko leyikulu vula me ndoda u nga vitana leswaku hi ndodana ni ri mfundhisi hi mpfuku

Hi va fo ni khensa loko mi ta va mi tile namuntlha la mithinini mi vite hi mehe mani hi ku ku na mhaka leyi ni lava ku vulavula yona n'wena i mhaka yi leyi mi mi mi mi mi hi vitelaka yona fo ni kombela ku mi nga byeli munhu mhaka leyi yena mi nge byeli munhu e e hi nge byeli munhu mi mi nge byeli munhu anene e mi xoxoxo mi nge byeli munhu hi va fo phela ni mi vite hi ku e mhaka leyi serious mi nge byeli munhu mi xoxoxo xona va nga va va ri koho van'wana lava mi faneke mi te na vona va nga va va ri koho ku za mi nga va voni laha swi vula ku a va kona loko vo va koho a hi ta va hi te na vona kasi eja wonge wo ni petsula eja me ni ku vutisa kahle ku ri va koho lava a mi faneke mi te na vona na mina mi hlamula ni loko a vo va koho a hi ta va hi te na vona laha a ni ku i fanekele ni byela kahle ku a va kona hayi ku maybe u sungula u singe wo ni petsula e hlamula lera u fanekele wehe u ni byela kahle ku a va kona ku ri ni kote ku va ni mi hlamusela ku ri ni mi vitele yini loko va va koho a ni ta va vona laha eja eja hi nge kumani hi ndlela yeleyo u fanekele u vulavula kahle wa swithu a hi ta kumana njhani hi nkarhi hi nga ri ku lavaneni

u le ku ni petsuleleni hi ndlela yeleyo sweswi u vulavula hi ku lava ni vula eja ndzi kombela loko mi nga ri na xa ku vula xona ndzi kombela mi hi byela hi famba wa titwa leswi swi vulaka loko ni nga ri na xa ku vula xona ni ku byela u famba se ni ta ku byela yini ni nga ri na xona xa ku vula xona ni ta ku byela yini se manje kasi n'wami yi vitela yi lani

efoni ya me yi hele xitata pheke mani since mpfa loyi jaka rhumba yi khomakhoma yi hele xitata pheke foni leyi mani hawa mani Tula munhu na. Ah, se mani munhu loyi na. Ku na munhu na. He wena ni ri ku na munhu na ni lava ku nghena mani ndhawu leyi mani. Se u vutisa njhani ku ku na munhu u hlekete ku u ta hlamula hi mani loko a ku na munhu na. He ni ri ku na munhu na.

a kasi wa wo njhayisajhayisa musi na ku tirheni ndhawu leyi musi marha na vanhu wa ri vona ku dyambu ri perile hi le ka phosa buwa construction loko leswa ni hoxa buwa henhla ku wa ri vona a ku chayiwi mfana ntirho wa famba yi ye kwalano wani wasa ku na ku chaya ka ri na chele vava ka cheriwe vava kasi mi layichela jani na

a wu nga vuyi la mani loko va fambile u ya laha u yaku ko u tshamaku ko u sukela ku ta hi rasela laha Eyi kumbe ni lo ta ka muti wa wrong he buti kumbe a ni tangi kona ka muti wa koho laniwa a ni swi tivi hayi no kombela mani no kombela ni tangi hi nyimpi mehe mani hayi ni te hi swa kahle a ni tangi hi nyimpi heyi no kombela mani mi nga voni ni vavisa

wa vona loko se ni ri xiyindlwanini if a ni koka laha xiyindlwanini a ni poyirisa hi vana a ni koka lani a ni humesa nkarhi a ni yi ba laha xiyindlwanini wa swi vona swa ku a swi twakali sweswo swo mara e u nga ni hleki enjulas u nga ni hleki kasi wa hanya so mara commander mara vanhu va commando va vabya mi nga va tekeli hawu moro leswi va nga ni endla swo swa nkulukumba loyi leswaku swi ya swi ni kwatisa loko ni vulavula so a muhuka va bothi

mem ne kufunanda hayi ah, brame i vula ku i ri mfana so u nga ni gwajisa gwajisa ni byela ku ni lava yini u brame so hayi yangicana noma njani thufunanda vafana wa va vula ku ta ni tolovela ni ta ku tekela xoho xexi ni ku tlhavetela sweswi xohe vafana u byela me ku ri ni lava yini u ri mfana so u la ta ni gwajisa umboyi ucana mina lawo manyala wena a ah, wena ni tirhisi zulu sa wena nga ta ni phaphela umboya sorry mfo ka si serious me a ni kumbexana u serious a ni ku no tlanga na u ka si na xibame mfo e ha sorry ni khomele mfo hlangane ndi nayo buza u tifunanda hayi me na ku vulavula na n'we kahle heyi a mi nga zi mi ni kombe xibamu mene wona ta vulavula na n'we kahle ha nghena la phakathi mi ti kanelana wena tini mani

kasi mara misa lo ngwangwangwa i ye kwini mara ku a ni n'wi voni la yebo wa ku yebo hemfo loko ni gongondza i kongwangwangwa u tsini hemfo u nga vulavuli hi mathini kasi ni thini mina he a nge ku va u tsutsini kasi mhaka leya mathini yi ta helela kwini a ndzi wa nga u ya mahlweni u vulavula ku me ni thini ni thini hi ndlela yini ka mindzina na eputi a nga ti se nga ku sitangani u tsini a nguva mina ku tsutsini u tsini

va nga lunghisa nchumu u lo dye mali ya me mahala u ri la ku muka yini na wena a fanele u lo sala a fanele u nga ni cacelangi le ndzhaku wa switwa loko u twe ndlala a fanele u sele mani a wu voni movha lese yi ala ni ku lungha mhaka wesesi

ye ye yena ni swo i ncini swilo leswi kamu yesus eyi loko u ta kwami kuncane loko u ta n'wi tsetsela hamba mani hamba yena ni swo ni ku ni fihla u ni fihluti kamu he u fika laha ni fika ni ku ni lava nghwangwangwa ni nga n'wi kumi kha nga ni fihluti a ya fana musa a ya fana hayi hayi hayi yena ni swo vhele hayi hayi famba famba famba kamu

mi lava yini vafo loko vutisa ku i nkarhi muni u te ku vutseni ku i nkarhi muni nkarhi ni khomela xikapa endla yaleyo kambe hayi komanda serious a le ta vutisa ku i nkarhi muni wa mi teka chance maharana e

mina tifoni ni n'we ka vanhuvutshela nkarhi ntsena chance masiuvutse nkarhi ntsena mina andwe miyelani vandlweni na ntirho na n'we vandlweni miyelani sweswi

anzangini ya yiva mino anzangini ya teka mino se n'we mi hleketa yini ka vandrina ni swikapa leswa n'we mi mi hlekete yini mi loko ta endla yini ka vanhu mi hlekete yini kahle kahle n'we Ay, sorry commander lo bayiziseka serious ah lo bayiziseka lo bayiseke commander ngeke mi se soka n'we hambi sizami vulavula mi lani mi tlhantlhe tinhloko leti ka vanhu Eka vanhu waye mi ri ni nkarhi wa ku huwa soma Eh? sorry commander a ku yo zamanyana ku phande commander a nge swi nge he pfuki phindile comrade a sorry commander se a wu hleketa ku lo ta phanda ehenhla ka mehe kambe

eka mike na relel rim ra mina ra dzungel obr ya tikisel loko nrhayima na relel kwembe en loko mi nyika mthetho vafana um ni loko mi rhuma sweswi mi ya mi ya vuya na zaka loko mo ka mi nga vuyi na yona ne ni ta mi mita tinhloko leti vandrweyi ni ta ba nhloko na ndrweyi huma byongo laha hansi sweswi ku laveka zaka mi ri manitwa vafana manitwa na no ta mi nyike ntirho vanhu va na munhu wa bahari masweti ma ni twa ka vanhu ayi hi lexi hi lexi a lavi bahari vanhu lweyi a lavi munhu wa ku tlela nomboro lana loko mo ka mi nga vuyi na yona mali vandlweni ta ku mi dlayeni vandlweni bayeza vandlweni mi pfule matimaya mi tumbeta swi yisa leswi vanhu ya ni lava before six zakaliya vanhu ni lava before six mayimile uma ni famba vanhu ku laveka mali laha vanhu

yeah. u khome fixon loko u ri na mehe eyi u nga chavi mfo eyi eh, that's why we kahle kahle ne ni nga ku pfumelela ku we tlhela me ni nga hundza hi yona ni hundza laha hi va madwivi wani ni vusiku so u vula ku ri ku nga va ku ri na yi sweswi loko u ri na me u nga chavi mfana wa me we nga vileli me me ni nga ta ku lwela eka tinyimpi hinkwato ne oh, ah, ya u khome fixon

i nga swi endlisa ku yini mara ka milorho leyi ni nga tshama ni yi lorha hi ya ni chavisa se i vula ku loko i lorha mehe u nga va ku ri milorho wa ku chana chavisa mehe i vula njhani loko ku tano hi wena a ni swi tsakeli ku ni nga ku lorha okay a hi ngoni ku na ku rhandza ke u nga ku yini wena hi yini ni ta ku a ni ku rhandzi u ni teka ni nga ri a ni munhu wa nga ku wa bayizanyana kahle kahle munhu ni tsukile hi mavangomeni ni munhu kana lenu na munhu kana lenu kana lenu kana lenu

gezi ni xi tlherisela begeni xibambu lexi a vhayi maka ku la nkoveni wa vona ku ri ku njhani phela ku blind ni wo n'wansati wa vona a vhayi kunene wa vona

sweswi va nge lunghi i khale va karhi va ni delela va pfala hi mehe mampangwa ni mampanga ka yi one sweswi ne ni khome gani va nge ni dlaya kiputi ni ta va dlaya ni ta va landza ni ta va kuma vo va pfala va ya

kahle kahle hefo hi lwela yena kahle kahle mina wo hefo a hi munhu a mi ni vutisa ku hi lwela yena no sungula ni bukutele hefo na ma ni swi tivisa ku hi lwela yena a chuze e a ni laka a da chuze e hayi mara ni ta ku vavisa mfethu swi vonile tifanele ta ku dlaya hefo phela nga nga endli

tinyuku la hi endle mali lani a wu ta tsaka na ye khomanda u ta tsaka khomanda loko yi vona i vula phela swi vona eya a mi ri hi pfula hi vona i vula

mali yako ikwenu kwana ka vanhu ka vanhu lwe hayi mani Ah, chekani kwala. i vulongo swo leswi mani vakuremisela mevulongo ka vanhu e nga pfula ndzhaka ko phela la mani nga pfula mani pfula